Исәнмесез! Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыклары. Бүген мин, Миләүшә Хаҗиева, сезне атнаның мөһим вакыйгалары белән таныштырырмын. Киләсе минутларда төп темалар турында кыскача. Басуларда эш гөрли.

И ханмын да шушында яши. Хәтимә Габидуллина ни өчен бер ялгызы читтәге авылда тора? Күптән көтелгән вакыйга. Монда бу яңа пунктта бар нәрсәдәген тупланган, бар нәрсәдәген бар. Әсән Елга авылында яңа фельдшер-акушерлык пункты төзелә. Кукмара районы кырларында урып-җыю кампаниясе үз эшен дәвам итә. Аграрийларның бер эше икенчесенә алмашына. Әле күптән түгел генә булачак уңышның нигезен җиргә салган булсалар, хәзер исә аны җыю эшләре бара. Бу эшләр турында киләсе минутларда тулырак. Начар түгел, әйбәт, елына күрә. Ну, яровойлар әйбәт булырга тиеш инде. Кукмара районы кырларында иң мөһим этапларның берсе, урып-җыю эшләре тулы көченә дәвам итә. Әсәмбош агро хуҗалыгы әлеге эшкә июль аеның ахыргы атнасында керешкән. Безнең бүгенге көндә инде мең гектар озимойлар, арыш белән бодай инде безнең озимой культура. Аннан тыш 1850 гектар арпа һәм башка яровой культуралар, бодайлар бар инде. Бүгенге көндә кырларда биш КАМАЗ һәм җиде комбайн эшли. Аларның берсе белән Таһир Дәүлиев идарә итә. Ул күп еллык стажы булган машина йөртүче. Аның өчен бу инде утыз дүртенче урып-җыю сезоны. Эшлисе килмәсә дә, соңыннан барыбер күңел тарта менә ничектер. Шушы вакытлар җитсә, басуларны карап, анда чыгасы килә башлый. Көз, көз көне инде эшләмим дисең, бер ниткәч инде. Менә вакыт җиткәч, күңел тарта ничектер. Урып-җыю кампаниясе катлаулы һәм җаваплы процесс. Уңышны югалтулардан саклап калу өчен аны дөрес саклау да мөһим. Рәкыя Җиһаншина инде 30 елдан артык ындыр табагы мөдире булып эшли. Ике йөз тонна ашлык кайтты инде. Менә сәгать ике генә бит әле. Кичкә хәтле бер алты йөз, җиде йөз кайтыра. Егерме белән кайтты бодай. Арыш унсигез белән кайта, егерме белән кайта. Әле яңгыр яуды бит моңарчы, яңгыр вакытында. Кайткан бертен үлчәп бар, үлчәп кертәбез инде кызыйска. Монда үлчәп чыгарабыз. 12 белән чыга, 13 белән чыгарабыз монда семенаны. 13 белән салабыз. Урып җыю вакытында кырларда эш көне кой вакыт төн уртасына кадәр дәвам итәргә мөмкин. Хуҗалыкның баш агрономы билгеләп үткәнчә, механизаторлар һәм аларның ярдәмчеләре куелган бурычларны бик яхшы үтиләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Балаларга һәм тәрбиячеләргә уңайлы. Кукмара шәһәренең Ромашка балалар бакчасында төзелеш эшләре дәвам итә. Монда ремонт авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы буенча бу елның гыйнварыннан башланган. Биредә нинди үзгәрешләр булганын киләсе язмада карагыз. Факт того, что ремонт будет в нашем садике, конечно, всех обрадовал, потому что нуждался садик в ремонте. Кукмара шәһәренең Ромашка балалар бакчасы 1986 елда ук ачылган. 38 ел эшләү дәверендә монда бер тапкыр да капиталь ремонт ясалмаган. Агымдагы ел башында балалар бакчасында авыл территорияләрен комплекслы үстерү дәүләт программасы буенча Капиталь ремонт башланды. Уже выполнены следующие виды работ. Биредә гомуми төзелеш эшләре инде башкарылды. Түбә, тәрәзә, ишекләр, канализация, су үткәргеч, җылыту системасы алышынды, янгын сигнализациясе урнаштырылды. Программа шулай ук мебель белән тәэмин итүне дә үз эченә ала. Капиталь ремонт вакытында тәрбияләнүчеләр шәһәрнең башка балалар бакчаларына күчерелгән. Мы временно посещаем детский сад в Большом Кукмаре. Без вакытлыча Зур Кукмара балалар бакчасына йөрибез. Бакчабызда ремонт тәмамлануын түземсезлек белән көтәбез. Биредә бик зур эш башкарылды. Яңа бакчада төркемнәр, азык-төлек блогы һәм тәрбиячеләр өчен бүлмәләр тулысынча яңартылган. Ә төзелеш эшләре бүгенге көндә дә туктамый. Ата-аналар һәм тәрбияләнүчеләр бакчаның ачылуын түземсезлек белән көтәләр. Она вообще с нетерпением ждет, говорит, когда уже я вернусь в свой детский сад? Балам бу балалар бакчасына кайтуны бик көтә. Мин үземнең балалар бакчасына кайчан кайтам инде, дип сорый. Чөнки барыбер без менә тугыз ай инде башкага йөрибез. Үзебезнең балалар бакчасына йөрибез дигән хис юк. Думаю, когда придем в этот садик, дети наши будут в восторге. Бу бакчага килгәч, балаларыбыз бик шатланырлар дип уйлыйм. Без бүген яңартылган бакчаны карадык. Сүзләр биредә артык, барысы да яхшы эшләнгән. Ромашка балалар бакчасына 140 бала йөри. Хезмәткәрләр ремонт эшләре тәмамланганнан соң тәрбияләнүчеләрнең саны тагын да артыр диеп өметләнә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары. Бүгенге көндә Хәтимә Габидуллина Ташландык Югары Ыштырма авылында ялгызы гына яши. Бу урын белән аның иң җылы һәм кадерле истәлекләре бәйләнгән. Безнең төшерү төркеме Хәтимә апада кунакта булды һәм аның ни өчен биредә ялгызы гына яшәвен белде. Кем менгезә, менгезеп куялар, алып төшәләр. Менә шушында яшим, менә шушы йортта. Нәрсә өчен, асын үзем дә белмим.
Бу авыл Кукмара шәһәреннән егерме биш чакрым ераклыкта урнашкан. Хәзер биредә Хәтимә Габидуллина яши. Урман белән уратып алынган йөз еллык йортта ул ялгызы гына. Элек бу зур авыл булган, анда йөздән артык кеше яшәгән. Хәтимә апа бу вакытларны һаман да сагынып искә ала. Безнең авылда 55 хуҗалык булган. Бану апа бишесен белми, ә мин чынлап торып 45-ен беләм. 45 хуҗалыкны без ундүрт бала Березнеккә укырга йөрдек. Шушы нидән дүртенче классны бетерәсең дә Березнеккә барасың, сигез километр җәяү бардык, җәяү кайттык. Аннары фирма бар ие, ат бар ие, савым сыер бар ие, бозаулар бар ие. Ел буе диярлек Хәтимә апа шушы авылда яши, ә кыш аенда исә лесхозда. Оштырмада тик утырганым юк, ди ул. Йә өй мәшәкатьләре белән мәшгуль, йә яшелчә бакчасында эшли. Биредә яшәүнең үз кыенлыклары да бар. Өйгә су кертелмәгән. Шуңа күрә Хәтимә Габидуллина көн саен чишмәгә йөри. Юл ерак һәм катлаулы. Ләкин ул зарланмый. Бездә су әз. Җәй көне бездә су бик булмый, урман суы килә. И аннары бер чишмәбез бар, ике чишмәбез бар, берсе эчәргә ярый, берсе эчәргә ярамый. Атлар чишмәсе, ә кеше чишмәсе бер генә. Бер ялгызы гына булса да, Хәтимә Габидуллина барысыннан да канәгать. Еш кына авылдашларын да искә ала ул. Бу авылда матур традициягә әверелгән үз бәйрәмнәре дә бар. Елга бер тапкыр, оштырмалылар биредә җыелалар. Куштармалар көнен үткәрәбез. Имеш, 88 дән бирле йөзәр кеше була. Авыл шул хәтле зур булган, кеше күп булган име. Ә, хәзер инде 40 кеше килсә, әй быел кеше юк. Нәрсәсе? Кеше юк. Ә, 60-шар, 80-шәр кеше була. Менә хәзер быел 11 кеше булды. Моннан биш ел элек Хәтимә Габидуллинаның күршеләре дә барлыкка килгән. Болар, абыйлы-энеле Шәңгәрәевлар гаиләсе. Алар бу авылга умартачылык белән шөгыльләнергә бергә килгәннәр. Шушы вакыт аралыгында Шәңгәрәевлар һәрвакыт Хәтимә апага ярдәм итеп торалар. Килгән саен, Хәтимә апа килгәнче нәрсә кирәк, киткәнче нәрсә кирәк була итә, дип, ипиен, маен, Нәрсә кирәк, тозын, песогын дигәндәй итеп сынап куеп бирәбез инде. Болай сезне сагынып көтеп аламы? Көтә, көтә, нинди генә бер көн килмибез икән, икенче көнгә уже ничәп килмәдегез ди инде. Әйләнә-тирәдә барысы да үзгәрсә дә, Хәтимә Габидуллинаның йорты гына үзгәрешсез кала. Аны ерактан ук танып була. Ул бертөрле мәхәббәт һәм җылылык белән уратып алынган. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Кукмара районының Әсәнелга авылында илкүләм проект буенча яңа фельдшер-акушерлык пункты төзелеше тәмамлана. Авыл халкы аның ачылышын түземсезлек белән көтә. Яңа ФАПта өч авылга ярдәм күрсәтеләчәк. Бу турыда тулырак киләсе материалда. Без бик шатландык. Мин, конечно, даже уйламаган идем, яңа медпунктта эшләрмен диеп. Бүгенге көндә Кукмара районының авыл җирлекләрендә унтугыз фельдшер-акушерлык пункты төзелгән, моннан тыш тагын ике бина төзелә. Алар Ятмас Дусай һәм Пычак авылы җирлекләрендә урнашачак.
Фельдшер-акушерские пункты строятся по программе национального проекта. Фельдшер-акушерлык пунктлары сәламәтлек саклауның беренчел звеносын Модернизацияләү милли проекты программасы буенча төзелә. Санпин буенча шулай ук янгын куркынычсызлыгы һәм аз хәрәкәтләнүче гражданнар төркемнәре өчен барлык уңайлыклар да каралган. Әсән Елга авылындагы фельдшер-акушерлык пункты район үзәгеннән сигез чакрым ераклыкта урнашкан. Фельдшер сүзләренә караганда, иске ФАП начар хәлдә булган. Ә яңасында барлык кирәкле җиһазлар бар һәм барлык шартлар да тудырылган. Бар нәрсә дә бар. Смотровой бар инде, приемный бар, процедурный бар, туалет эчтә, эчтәге зданиедә. Йөрәк төшерәм дисәң, ЭКГ аппараты бар. Даже уже мөмкинлек бирделәр шундый, беренче. Этап диспансеризация, без бөтенесен дә шушы ФАПта ябабыз. ФАП якындагы өч авылда яшәүче 612 кешегә медицина ярдәме күрсәтә, шуларның 99-ы, балалар. Әсән Елга авылында без дүрт балалы кеше, фельдшерга постоянно обращаемся, постоянно тыңлый, медпункт шый. Бөтенесе тәртип, бөтенесе әйбәт. Бу яңа фельдшер-акушерлык пункты бик кирәк иде дип уйлыйм. Чөнки э, заманалар үзгәрә, э, инде дәвалау алымнары да үзгәрә, яңара дип әйтәсем килә инде, яңа э, апа- оборудованиелар кайта бит инде. Менә шуның өчен без бик шат. Әсән Елга авылы фельдшер-акушерлык пунктында кабул итү, кан алу кабинетлары, шулай ук аз хәрәкәтләнүче гражданнар өчен уңайлы мохит оештырылган. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары. Мошенниклар ял итмиләр. Бу атна Кукмара районында яшәүчеләрнең кайберләре өчен мәшәкатьләргә бай булды. Өч кеше мошенниклар корбаны булып полиция бүлегенә мөрәҗәгать иткән. Район халкы үз акчаларын ничек югалта? Алдауның нинди юллары бар? Киләсе материалда тулырак белә аласыз. Гражданин Н. Кукмара районында яши. Рәсми рәвештә ул беркайда да эшләми. Районыбызда яшәүче, инвестицияләр белән акча эшләргә теләп, мошенниклар тозагына эләгә. Җинаятьчеләргә ул бер миллион ярым акча күчергән. Үз акчасын югалтуы турында мошенниклар аңа үзләре хәбәр итәләр. Слушайте, я говорю, вы же мошенники, я говорю, чего вы сейчас, говорю, тут меня намекаешь? Шалтыраткач, мин аларга әйттем, сез бит мошенниклар, дидем. Алар шунда миңа, әйе, менә без өчебез дә өстәл артында синнән көлеп утырабыз, сине алдадык бит, диделәр. Бу Кукмарада булган бердәнбер шундый очрак түгел. Районыбызда яшәүче хатын-кыз да инвестицияләр белән баерга теләгән. Башта ул аларга үзенең акчаларын күчергән. Ә соңыннан, акчасы җитмәгәч, күршесеннән ярдәм сораган. Тегесе исә биш миллион сум күләмендә кредит алган. Не родночменик, но мы давно друзья с первого, она. Без туганнар түгел, ләкин егерме елга якын яхшы дуслар. Ул да намуслы һәм тәртипле кеше. Әгәр ниндидер сораулар килеп туса, кайчакта дарулар кирәк булып авырый башласам, мин гел аннан ярдәм сорыйм. Бу очракта акчалата булышырга теләдем. Бу ханым исә интернет-сервиста автомобиль сату турындагы белдерүгә тап була. Аның белән шунда ук сатучы элемтәгә керә. Шуннан соң актив язышу башлана. Аның барышында гражданка автомобиль сатып алырга карар кыла. Икенче
июльдә без договор, менә шундый бер беренче июльдә договор ясап, алар миңа имеш печатьләр куеп бирде. Шул договорга менә куеп җибәрегез.

Полиция хезмәткәрләренең барлык профилактик рейдларына, социаль челтәрләрдә булган видео һәм газета материалларына карамастан, корбаннар саны арта гына бара. Без гражданнардан игътибарлы булып, мошенникларның хәйләләренә эләкмәүләрен сорыйбыз. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары.